Salam dostlar sagamol oturanmysyňyz gündiziňiz haýyrly bolsun Koreýa diýdik Malaýziýa diýdik ahyr soňam ýene başga bir ýurda geldik Koreýadaky başymdan geçiren zatlarym hakyndaky wideolary paýlaşdym eger görmedikler bar bolsa şu ýerden görüp bilerler Ondan soňra Emma bilen Malaýziýa gitdik. Malaýziýa barada-da ýene öwrenip bilen informasiýalanma zatlarymyzy aýdyp we gezilip biläýjek ýerlerini gürkämäge çalyşdyk. Onam ýene şu ýerde goýaryn. O ýerden girip görüp bilersiňiz. Ýa-da kanalyma girip, hemişe ýolda kanalymyň ady, kanalyma girip pleýlistlere girseňiz, her bir ýurduňky aýratyn ýazylýar. Mysal üçin, malaýziýanyňky, koreýanyňky, hytaýyňky hemmesini kanalyma girip hem görüp bilersiňiz. Wideolarymyň aşagyna ýazylýan kommentariýalara, soraglara ýeke-meke jogap bermäge çalyşýan. Ýöne telefonymdaky harplaryň içinde türkmen dili ýa-da türk harplary ýoklugy üçin käbir Biziň dilimize ba ýöne iňlis dilinde ýok harplary tapmak kynrak bolýanlygy üçin telefonymda ýazyp bilemok ýazmak islämok kompýuterimi açyp kompýuterim bilen ýazýan olam käwagt açyp bilýän käwagt görüp bilýän ýany şolar ýaly birazjyk ara bermeli wagtlam bolýa şoň üçinem egerde sorag bermek isleýänler zatlar üçinem ine şu ýerde Instagram hasamy goýýan hemişede hemme wideolarymyň aşagynada goýýan adyny hemişe ýolla ýagny instagramdan hem tapyp soraglaryňyz zatlaryňyza bolsa maňa sorag berip bilersiňiz. Geliň indi esas tema geçeliň. Malaýziýada iki hepdelik aýlandyk, iki hepde gezdik, ondan soň Türk howa ýollary bilen Istanbula gitdik, Istanbuldam aeroportdan çykman gönşe durşuna agtarmaly Gürjüstana geldik. Ýagny bu günki temamyz Gürjüstan. Gürjüstan Kawkazda ýerleşýän ýurtlaryň biri. Kawkaziýada bilýän bolsaňyz Gürjüstan, Ermenistan, Azerbaýjan üç sany ak ýurt bolýar. Ýene beýleki Russiýanyň käbir böleklerem ýagny Kawkaza degişli. Türkiýäniň bir gapdalam degişli bolup biler. Dolugyny bilemok ýöne. Gelemizde Gürjüstanyň paýtagty Tbilisi şäherine geldik. Tbilisi şäherini Ema hem men hem gaty haladyk. Arassa köçeleri, arassa howasy, tebigaty, köne we täze binalary, köçedäki adamlary, garaz her bir zadyny haladyk. Adamlar barada, gürji milleti barada bu ýerde her kim her hil düşünjede bolup biler. Ýöne bize-hä häzire çenli diňe pozitiw düşünjeleri gazandyrdylar. Bu ýurduň adyna näme üçin Gürjüstan diýýän? Näme üçin Gruziýa diýemok? Dostlar bu ýeriň adyna biz taryh boýunça Gürjüstan diýipdiris. Hatda Magtymguly öz goşgusynda bu ýere Gürjüstan diýip atlandyrypdyr. Ýene-de köp sanly irki çeşmelerde Gürjüstan diýilýär. Iňlisçe ady bolsa Georgia.

Bilen bir gezmegiň zadyň nemesi? Ýerleň gördük, salam berdi, zat etdi bizem. Nihao hytaýça, hytaýmy zat diýip soradyk. Iň soňunadam pul bilen çalyşýan diýdi muny. Öňem şular ýaly adamlar gezip ýörkä, bilezik zat satyp ýa ony-muny eliňe zadyňy dakyp daýa diýip, zat satýanlary şeýdip ýo dünýä gezýändiklerini eşidipdim. Eger-de bilezik ýa şolar ýaly zerurlygy bolmasa, eliňe dakdyrmasaň gowy, sebäbi dakdyrandan soň, Yzyna çykaryp bermän birhili körpedä satyn aldyk. Gürjüstanyň üç million sekiz ýüz müňden gowrak watandaşy bar dostlar. Olaryňam bir million bir ýüz müňe golaýy Tbiliside ýaşaýar. Şeýle bolsa-da meň üçin-ä Hytaýdan, Koreýadan soň Tbilisi köçeleri birhili boş ýaly göründi. Gürji milletiniň dünýädäki jemi sany hem gaty kän däl, bäş milliondan gowrak bir sany bar. Gürjüstanyň resmi dini hristian-ortodoks. Gürji watandaşlaryň ýüzde segsen üç butyn ondan dört prosenti bu dine uýýar. Baýdagyny görşüňizdenem buňa düşünse boljak. Baýdagyň merkezinde bir sany uly, her burçunda-da dört sany kiçi haç ýerleşdirilen. Haçlaryň arka tarapy hem tutuşlygyna ak reňkli. Bu-da ak matany aňlatýar. Belki ak mata gürjüler üçin ullakan manyny berýän bolup biler. Birem Gürjüstan dünýä boýunça hristian dinini resmi din edip kabul eden ikinji ýurt. Siziň pikiriňizçe, birinji bolup hristian dinini resmi din edip kabul eden haýsy ýurtdur öýtýäňiz? Gürjüstan halkynyň on prosentinden gowragy musulman dinine uýýar. Galan alty ýarym prosentine golaýy hem beýleki dinlere uýýarlar. Şu wideoda hem görşüňiz ýaly, Tbilisidäki jaýlaryň köpüsi gaty köne jaýlar, esasanam sowet döwründen galan jaýlar. Şeýle köne jaýlardan birini restorant edipdirler we bizem bu restorantda ilkinji gezek gürji tagamlaryny barladyk.

Çekýän. Onda on güni. Başka söz yok. Onda on. Ne? Tayland kamera şeyle börek var. Tayland kamera şeyle börek var. Börek var ya.

Gelensoň ullakan ullakan. Tbiliside bir hepde on güne golaý wagt bolduk. Ýani Tbilisä gelip düşşimizden soňam derrewjik iş gözläp başlamyz sebäpli ýani bar pikirimiz iş tapmak bolandygy sebäpli wideoda azrak düşdük. Indi käbir wideoda zatda çekip görkezip bilmedik zatlarymy şu ýerde aýdyp gürrüň bermäge çalşaýyn. Ýani esasy gerekli bolan informasiýalar. Aeroport, ýagny Tbilisiň aeropordyna gonup düşemizden soň, derrew birinji gerek zatlardan biri nomer gerek, buram Gürjüstanyň Larisi gerek. Bu sim karty we Larini, ýagny aňyrda kän gyzyklanylanyp durmadyk, sebäbi iň esasy birinji sebäplerden biri-ä gymmat bolup biljekdigi. Ikinjem, sim kart alan ýagdaýymyzda edil häzir biz haýsy tarifyň gowudygyny, haýsy kompaniýanyň gowy işleýändigini bilemzokdyk, şoň üçinem almadyk. Wiza kartyňy awtoulagada münenatuň degirýäň, arkaýyn Töleg edip bolýan hiç hil problemasy ýok. Şeýdibem Tbilisa çenli eýdip beýdip geldik hiç hil problema bolmady. Egerde taksida gaýtjak bolsaň taksilaram örän kändi olam otuz lari diýdiler otuz bäş lari bolýa biri kyrk lari bolýa diýdi olam on dollardan ýokarda bolýa ýöne biz awtobusda gaýdanymyzyň awtobusda gaýdanymyz üçin bir laridan gaýtdyk bir laridam eýýäm ýarym dollaram bolanok indi dollaryň bahasy biz bärik gelip Dollar çalşylýan ýerlerde näçe ýerde aýlanyp gördük. Ýani gezip ýörkäk, aýlanyp ýörkäk öňde şeýle bir kän ýerler bar, ýani nokatlar bar, dollar çalşylýan nokatlar. O ýerlerdäki bahalarynyň hem iň gowusyny tapyp çalşyp bolýar. Ýani birinji gezek dollar çalşylýan ýer gördüňmi ylgap baryp çalşmaga gerek ýok. Käbir ýerde iki ýetmiş den dur, käbir ýerde iki ýetmiş bir, iki ýetmiş iki, iki ýetmiş üç, ýani iki ýetmiş iki lari Bir dollar bolýa. Her ýere görä üýtge ýani. Biziň çalşamyzda iki nokat ýedi ýüz ýigrimi üç den çalşdyk. Ýani biziň çalşan bahamyz şeýle şo wagtky iň gowy bahady. Aýlanyp aýlanyp gördük, gezip ýörkäk nä ýitirýän zadymyz ýok. Şeýdip hem çalşdyk. Indi nomer aljak bolsaň, esasy biziň gyzyklanyp gelip gördük bärde ne otele geldik, soraşdyrdyk zat etdik. Iň gowusy Geocell diýdiler, ýa Geocell diýip okalýamy? Jorjiadaky başyna ýazylýan Geo, Geocell, Ingo işleýänler şo bilen ýene Makticom kompaniýasynyň nomer diýdiler. Olam ikisiniňem bezlimitne, ýagny unlimited internet nomer tarify aýlyk otuz iki lari eken. Biz beremizde otuz bäş berdik. Şeýle, ýagny hyzmat zady bilen otuz bäş lari berip, bir aýlyk açdyrdyk. Ýöne häzir soňky aýlarda otuz iki laridan arkaýyn töläp bolýar, hiç hili problemasy ýok. Beýleki käbir nemeler bar, indi ady ýadyma düşenok şu wagt, mobaýl nämemi, şolar ýaly başga nomerler bar, olar Gürjüstanyň köp ýerlerinde gowy işlänok. Ýagny bunam bilip goýsak gowy bolar, ýagny Maktikom, Geosel iň gowy işleýän iki sany kompaniýa diýdiler, ýagny sim-karta. Sim-karta almak üçin biz birazajyk eglenmeli bolduk, ýagny bir gün ýaly gijräk aldyk. Bir gün ýaly sim kartsyz gezdik. Sebäbem biziň şo gelen ýerlerimiz esasy turistik ýerler bolany üçin, ýa bir hepdelik, on günlük gelýän turistler üçin tarifler bardy. Bir hepde üçin on dollar, on bäş dollar şo derä her hil baha aýtdylar. Belki gymmadrak aýtdylar. Sebäbi göçede söwda-alat etjek bolsaňam daşary ýurtludygyňy bilseler. Bahany galdyryp aýdyp bilýärler. Bu da bir neme. Soň biz Didubumy, Didibudemy şolar ýaly bir market bardy. Esas ol köçäniň adymy şolar ýaly bir bir ýeriň ady, ýeriň ady, şoň bilen hem bir market bazaryň ady bolup galan. Kiçiräjik bir bazar. Hem esasy ýany taksilaryň ýa beýleki uly maşynlaryň zatlaryň. Ýani şu ýerden taksiler, uly maşynlar zatlar başga şäherlere, başga obalara islendik ýere gitjek bolsaň şo ýerden gidip bolýar. Şo bazara gidip, şo bazardan nomer satyn aldyk. Nomeriň özi ýigrimi lary ýetmedi, on bäş lary hem, ýigrimi lary hem, şony hem bir zat aldyk. Her ýerde her hili eken, bäş lary ilkärler, emma ýa sim kartyň özüni berýärler. Soň tarifini açmak üçin hem edil ýaňky aýtşym ýaly otuz iki larydan, ol hem problema däl, özüň bank hasaby açdyrýaň, bank kartyň eliňde bolsa, on mobaýl bank açdyrýaň, telefonyň üstünden App-ny alyp, şony açandan soň özüň töleg edip bileň otuz klariýadan hiç hili problemasy ýok. Indi bank kart nemesi, bank kart almana gitdik. Bank kart almaga Bank of Georgia gitdik, iň gowusy şu diýdiler. Barsaň Master kart bilen American Express kart açyp berýärler, ýagny iki sany kart berýärler. Hiç hili bir problemasy ýok. Islendik bir ýany Bank of Georgia-nyň filialyna barýaň, soň maňa bank kart gerek diýýäň, daşary ýurtly, şuny ýaly öz Nomeryň bilen pasportyňy berýäň bir boldy başga hiç zadam soranok telefon nomery gerek açmak üçin biram pasportyň gerek boldy şony berenden soň boýly açyp berýär ertir gelip alyp gidiber diýýär ertir barýaň alyk aýdýaň boldy başga problema ýok. Ýene-de esasy maglumatlardan biri dostlar Gürjistana gelen wagtyň wizasyz gelip bolýar. Ýani başga bir kompaniýalary görüp başga bir adamlary görüp Gürjistana meni äkit Gürjistana men girer ýaly et diýmäne hiç hili gerek ýok biletiňi alýaň gelýäň girip bolýa. Indi nädip girip bolýa näil neme edip bolýa o zatlaram bu wideo has uzaga çekmesin indiki wideolarda gürrüň bereýin. Ýenede Tbiliside bir azjyk iş deňemem boldy iş gözlemem boldy nädip iş gözledim nädip zat etdim o zatlar barada ýene indiki wideoda size gürrüň bereýin. Aýlyklar näçe, bahalar näçe ýenede başgada nähili soraglar bolsa kommentariýalarda ýazyň nesip bolsa indiki wideolarda jogap bermäge çalyşaýyn. Öz başymdan geçen zatlam bolsa öz bilýän zatlam hemmesini jogap bermäge çalyşaýyn. Bu wideoň soňunam näme Tbilisidaki ýani Gürjistanyň paýtagty Tbilizidaky irdenki säher bilen gutaraly birazjyk Kiçiräjik bir wideo çekipdim. Dowam şoň bilen bu wideomyzyňam soňuna geleliň. Hemmelere ertigiň haýyrly bolsun dostlar. Gürjüstanda howa biziňkä garanda salkynrak. Bizde demä salkynlap başlandyr. Ýöne bärde bize görä has salkynlygyny düşünýän. Hytaýda meň ýaşaýan ýerime garanda ýa Malaýziýadaky howa garanda bäri has sowuk. Otellaryň çykan ýeriňdäki görünýän manzara-da şular ýaly. Üzümlik, narlyk, ýagny her howlyň ýanyndan geçip gidip barýarkaň howlyň içinde ýa-da daşynda, gyralarynda üzüm, nar görüp bilersiňiz. Ine edil biziň goňşymyzda-da şeýle üzümler bar.